Mae'r gronfa wedi bod o fudd anferthol i economi Ynys Môn. Mae yna 16.1 miliwn o bunnau wedi wario ledled y sir ac wrth gwrs wedi helpu dros 400 o fusnesau, sefydliadau wedi elwa o'r gronfa a dros 600 o fusnesau hefyd wedi cael cymorth trwy'r gronfa, a mae hefyd wedi galluogi ni i wella yn mannau gwyrdd ac yn yn trigolion ni ledled yr ynys er mwyn sicrhau ffyniant a gwellhad ansawdd bywyd y cymunedau yma ar yr ynys.
Mae'r cynllun wedi bod yn rhedeg rwan ers dros flwyddyn. Da ni wedi bod yn cydweithio efo lot o wahanol busnesau yn Ynys Môn. Da ni wedi cefnogi 16 y cwmni i gyd. Mae llawer o fusnesau sydd wedi cael lleoli yn Ynys Môn wedi elwa o gefnogaeth ein graddedigion.
Wel, diolch i'r gronfa a'r cynllun yma, dwi'n teimlo mod i wedi cael y cam cyntaf i fewn i'r byd gwaith wrth dderbyn interniaeth. Dwi'n teimlo bod ateb wedi agor yn llygad i, bod yna lawer o gyfleodd i gael gweithio adre yma ar 'y stepan drws. Dwi wedi bod yn fwy cyffyrddus yn mynd fewn i'r byd gwaith a heb y cyfle yma dwi'm yn meddwl fysa hynna wedi bod yn bosib.
Mae'r SPF wedi helpu ni i tyfu yr gwaith da ni'n cynnig yn barod ac i roed hyd yn oed fwy o cymorth i fusnesau. Da ni wedi gallu rhoi adolygiadau digidol a carbon isel i busnesau. Gyda hynna gafon ni grantiau hefyd, ond nid yn unig cyngor ond arian i wneud be oedden ni'n cynghori iddyn nhw ddigwydd i helpu busnesau tyfu yn y rhanbarth. Mae wedi helpu i roi pwyslais ar y gwaith da ni'n neud a galluogi ni hefyd i roed yr arian iddyn nhw i nhw ddod a y freuddwyd yna'n wir yma ym Môn.
Mae 'di bod yn grêt i helpu symud Peli ymlaen achos 'da ni 'di gallu cael drysau 'di cael ei agor ganddyn nhw, yym pres wrth gwrs hefyd yn yn grêt ond hefyd jyst yr yr mentwriaeth i gallu ddeud Ella meddwl am wneud hyn yn lle wneud hyn, a wedyn mae yna jyst 'di bod yn grêt i ni gallu cael syniadau arall.
Nid yn unig mae wedi bod yn gymorth i fusnesau, ond mae hefyd wedi galluogi ni wneud yn cymunedau ni yn llefydd llawer brafiach i fyw. Mae yna 500 metr sgwâr o lefydd gwyrdd wedi elwa o'r gronfa, a hefyd da ni wedi llwyddo i blannu 5,000 o goed ar hyd y lle drymus.
Mi fydden ni'n gwneud gweithgareddau bob dydd Gwener yn wahanol safleon ar Ynys Môn, sy'n cynnwys oedolion hefo anghenion arbennig,
It's very important for the future that we have these kind of groups because it's a place where they can come and be in a group and hang out with their friends and still learn. and get exercise at the same time.
Mae SPF wedi helpu ni lot efo ariannu'r hubs gwahanol o amgylch yr ynys da ni'n wneud i'r pobl sy'n byw efo dementia a carers nhw. So mae un yn amlwch a benllach, Llangefni, Holyhead. Mae wedi helpu i dod â pobl at y gilydd, mae'r carers wedi cael lot allan ohoni. Um, maen nhw'n gallu helpu gilydd a Mae'n chance nhw gael allan o'r tŷ a siarad efo pobl sy'n mynd trwy'r un peth â nhw hefyd.
Da ni wedi cael um, grant y pres i gario ymlaen. Mae'n bwysig bod yr oedolion yn beth da ni'n cael inclusion, bod nhw'n cael yr fraint o gwneud gweithgareddau tu allan, cadw'n heini, cadw'n iach, a medru mwynhau Ynys Môn.
Mae yna dros fil o bobl wedi elwa hefyd wrth ennill cymwysterau newydd i sicrhau bod nhw wedyn yn gallu chwilio am ffynonellau gwahanol o waith, a dwi'n meddwl bod hwnna yn adlewyrchu'r buddsoddiad 'da ni fel cyngor ac fel ynys yn ein wneud yn yn pobl ifanc ni ar gyfer y dyfodol.
Mae SBF 'di rannu lot be mae Môn CF 'di wneud dros y blynyddoedd dwytha ma rwan. Fel sefydliad 'da ni yma i helpu bobl Môn i i gwella eu sefyllfa mewn gwaith, sefyllfa eu gyrfa, ond hefyd i helpu busnesau bach i neu sefydlu neu i dyfu.
The opportunities that I've had to um, obviously to come into Môn CF

yn storfa lyfrau. Da ni bellach wedi gallu troi honno i mewn i fod yn stafell aml bwrpas ar gyfer defnydd cymunedol ac i ni fod yn ei ddefnyddio i gynnal gweithgareddau a digwyddiadau. Da ni hefyd wedi gallu rhedeg cyfres o weithgareddau, gweithdai, sesiynau hefo awduron na fysa ni ddim wedi gallu ei gwneud fel arall. a maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn.
Dwi'n meddwl beth mae'n neud ydy dangos yn ymrwymiad ni fel Cyngor Sir i'n trigolion ni yma ar Ynys Môn. Mae'r buddsoddiad yn yn pobl ifanc ni, yn gwella eu sgiliau nhw, yn gwella ansawdd bywyd yn trigolion ni. Mae'r gronfa'n holl bwysig er mwyn sicrhau ffyniant yn economi'r ynys.